mumarodhu mumakona kuti vanhu famba netsoka akutotya kuburuka kana mumarodhu vana vakugarira vanhu vakuru ndakaona kuti kuti zvitadzike kuitika izvi vake nokuti kana wakanwa kakambwaka unostika zvino kana usina kunwa kumhanya mugiraundi unenge uchitomhanya saka ndakaona kuti vana vakapuhwa masports ekunhikirika yekumhanya vanosiya zvekumwa kambwa nokuti kana uchinotamba bhora kana hakudi vanhu vakanwa kambwa hautane kupunzika mugiraundi saka inini ndaisponsa watershed e, ndichisponsa watershed ndobva ndazovamba Eh, yanga prince ndakuona vana vazhinji vanenge vakangogara mumabhenji havatambe ndobva ndaona kuti regerai tivakiriyeri another ground imwe team kuti zvigozotamba kuti watershed neyanga prince ndozvanikandipa kuti ndiwane kusponsa bhora iro ndichibva ndaona kutoti ndobva ndaenda kuharamu

inini hazvirevi kuti ndine mari handina mari but saamai ndiri kurwadziwa nevana vanenge vachistika muroad munoona kuti ndairwadziwa nemadzimai anenge kuti ndakafirwa kunge vakaenda nemaoko ako ndakarambwa kunge munhu akakuramba akakuramba nemaoko ake saka ndiri kuti aiwa makadzi manje vaakuchiteera E, munoona isisu munoona nguva yemvura iyi vakadzi ukati uchivaka nemvura anenge achingochengetedza kuti wifi yangu wifi yangu tine isusu takutoita waterproof musoro hatisina zvekuti wifi yangu taona kuti mvura yakauya hatigari nemapurastic mumusoro tinongoti daiende inoita yanenge inogoita yakani ainogoerera ka one waterproof eh, saka ndiri kuti vakadzi vanenge vaakutsvina nokuti munhu hateere munhu chaasiri kuona chakanaka chiri kuitwa nevanhu inini ndiri kuda kuti vana ava vakure vakure tivaendisewo kunze kwenyika vachiendewo kunotorwa kana ana dynamosa vachipindawo vachiyazotorawo vana kuno kuti nevana vanogona zvokuti vana ivavo vakaonawo vanovasimudzira kumusoro hatifunge kuti tingaite nhamo honai munoona kuna kunze kwenyika uko vanhu havaende kumunda kana ati ari kutamba bhora anogoswera achitamba bhora anowana mari yake ipapo haaswerera chiti saka munoona tinozoti tinoti kuno uku uri kubasa uku uri kubhora uku pamwe uri kusenza kumazimbi kumazuva toka kuenda kumapractice saka haugone kuzobudirira vanhu handavati ivo vane vana dynamos nana caps ava nana highlanders kana anzi edyiwo kubhora dzaite kubhora kana takuenda mberi uko eneji yake inenge yakatozara saka ndo zvatiri kuda kuti vekunoku vachiuyawo vachitora pane expire vaya vakachembera vanenzi vachembera kumusoro vachiuya chitsvangewo kwatiri ndavatifonera dai vakuru vavo vachitotenderera magemu mese matenge chiita vanoona wokutora one one saka munhu pakatorwa pakirabhu yega yega pakatorwa one two vana

during his dealings with amai chakudunga ndosaka tichiteera mutsoka dzavo nekuti tine zvakawanda zvatiri kudzidza eh, mavari ndosaka tichida kuasosita navo nekuti zvakawanda zvinodzidza nekuti munhu kudzidza kwemunhu unoramba uchingodzidza uchingodzidza uchingokopa dhoiri rakanaka saka namai avanototi inspireo kuti ah kana vachidai so isusuwo tingakwaniwo papi kuti tinge tichitutsira pane zvavanenge vachiita izvozvo saka imimi samuzvina bhizinesi zviiwo zvidikidiki zvamuri kuita kuitira vakomana venhabvu ava e, kuvakomana venhabvu ava tinombovapa mabhora e, vana muzvina pembe tovapawo mapito e, tinopawo e, mainforms ma ekuti vatambise bhora patinenge tawana e, aripo matimu akati o atatopawo mainform iro iro basa rekusponsa vana ava iri vatichareva e, moyo wabvepi kazhinji kuvanhu verudzi rwekweduka kana ndine twuma twangu nditwangu twana adzimai yangu nevana vedu vairi e, zvinotangira panyaya yekuti nyika inovakwa nevene vayo zvozoitawo kuti iwewo munhu wacho une passion here nezviri kuitika especially kusport tinenge tine passion yekusport takabva taona kuti sport inogona kubatsira e, vechidika kubva munyaya yekuti kana vari occupied nemumasports vari occupied vaine zvavari kuita umbavha unobva havazofunga zveumbavha kana zvemadrugs and uyezve eh, mukatarisa sanhasi eh, tabva ndaona amai chakudunga vari kukurudzao vana mai vanova vabereki vevana kuti kunomboswera vana venyu uya kumboona kuti chii chinenge chichinyatsoitika kuti vazvionere vega izvi zvinotangira pakuti zvinobva zvabatanidza mhuri inenge yakabatana nekuti vanenge vachi kana kuri kuchechi vanoenda pamwe chete kana kuri kumasports voendawo pamwe chete zvova zvabatanidzwawo community kuti kuona kuti kubatira pamwe ndichiona pamwe zvinhu zvinofamba zvakanaka chakanakira kumasports kuma kunenge kune vechikuru vanenge variko vanova vanorairidza vana gwara rinodiwa kuteedzera nekuti kunoku kumasports kwavari kuno kwangofanira nekuchikoro kana nekuti kune kubasa kune zvinosungirwa kuti vana vange vachiteedzera ende ndinoziva kuti vanhu vakuru vanowanzodzidzisa vana zvakanaka hapana pavanodzidzisa vana zvekurasisa vana saka izvo zvinova zvabatsira kuti mwana anobva adzidzira kuve responsible in future muri kutambudzika sei imimi nevana venyu muno maseke eh, maringe nekutarisa kuti makavakidzana nechitungwiza chitungwiza inzvimbo yatingati nemuchirungu urban area sisina masabhuku aya ane maziso ekutarisa kuti mwana wangu kana ati zvakati kunoku kuramba kwaramba kuri kumusha across the road kwaramba kuri kumusha kubatana kwamaita neurban area imoenda muperi urban area kuri kutambudza isei semabusinessman pahunhu hwevana vedu eh, kwataachiti kumaebheni eh, ndokwanga kuichiita ichinga ichiti ndonzvimbo dzanga dzichinyanya kuva mwana azowanikwa akadhakwa nemadrugs vachiabhiza madrugs vachiita sei hwahwa kuno kurura kwanga kwakanaka kuti nyange nzvimbo dzemaground chaidzo tichinadzo dzakatowanda kuti vana tikada kuti titambe bhora aripo maground asi ukapinda mueben mu wakutoona kuti eh, pane dzimwe nzvimbo dzataiziva isusu eh, tichinzi panotambirwa mutambo webhora hapasisina chinhu patova nedzimba samuri kukurudzira chiimimi kunyanyanyanya kuno kwamunowana kwamunowanikwa muri kuno taichikurudzira kuti nzvimbo idzodzi dzinova marecreational facility dzakafanana nenzvimbo mafacility enhandare eh, dzebhora dzive dzinochengetedzwa dzoramba dzakaresevhwa eh, kubvira pekutanga dzisazowanikwa dzichinzi apo pazowanikwa pavakwa dzimba kana pavakwa chakati kuitira kuti vana vanoramba vaine kwekutandarira nekuti eh, pane pekuti vana havangaramba vachiyemura vana halad vari kutambira kunze kwenyika kuti ndofunga dai auya kuno ati Sina mutambo kana kuti atibatsira apo isu tichikwanisa kuramba tichibika vana Peter Ndlovu vedu nana Moses Chunga kuno eh, ku- ku- ku- kuno kuAfrica tinofanira kuti nyika ivakwe nevane vayo ka That was Isaac Tigere Tichareva, community leader, businessman, come politician, based in Seke Rural, just outside Harare's dormitory city of Chitungiza, commenting there on their efforts as business people in ensuring that the youths are kept away from such vices as drug abuse,

that is being sponsored by Amai Chakudunga, who spoke highly on how soccer has brought together the traditional leadership, the councillors, and even business leaders in fighting drug abuse. tinodyidzana zvakare nevatinorarama navo munzvimbo yedu yemayambara tinawo mabusiness men mabusiness woman vakasiyana siyana vatiinawo tine masabhuku nekuti isusu tiri mumusha tine masabhuku masabhuku iwayo ndo vane nzvimbo dzatinoshandisa kuita magrounds ebhora saka vanhu ivavo ndo vatinofamba navo ndo vanhu vatinokumbira dzinzvimbo dzekuti tiite sei tiwane magrounds ebhora tiwane zvatinoita zvinobva mukutungamirirwa nemasabhuku masabhukuwo vane kumusoro kwavo kunovatungamirira kunyange changamire vedu chief seke chikamu ichochi chebhora vanochiziva zvakanyanya navo vanotochikuridzira saka tinodyidzana nevanhu vakadaro vakafanana nemabhizinesman mabusiness woman masabhuku edu nemacouncelors vedu vanotitungamirira mumamusha medu vese tinofamba tiri pachinhu chimwe chete chinhu chavanotokuridzirawo kuti dai maramba muchiita zvinhu izvozvo izvo kuitira kuti kuitira kuti vana vagone va, kubatika pachikamu chimwe chete tivabvise pane zvakaipa The traditional leadership of the Deputy Village Head and his village head also spoke on the development brought by the sponsorship of this soccer club. Mai ava
vanotibatsira zvikurusa mumusha muno tichitarisira pakushaya pamatambudziko ese anooneka mumusha kana pamhuri inenge yaviri vanotibatsira mazuva ano vakubatsira kunyanya kune vana vakomana vechidiki kuti vasave vanokuta zvinodhakwa vachitamba bhora vachivasponsa kwese kwavanzi vaendi tinoona mai chakudunga vakavamiririra vachivapa zvikwanisiro zvinoti vaende kunotamba bhora aini ndikuona zvakatibatsira zvikuru nekuti kudhakwa akuchimo unomusha
umbavha aiwa umbavha hamuna umbavha tinotoona nevanhu vatakadana maroja atakada isusu tichitsvaga kubatsiridzwa pakurarama nekuti hama dzinozouya dzaiye mukuyu wamuzive kwaanenge akabva nako the national chairperson of the small and medium enterprises for economic development smes for ed lloyd baera also commented on how his sector is now contributing to the general growth of the economy through their involvement in community projects isisu kusemasms tiri kuona iri a big business opportunity yavavhura yavabreaker record number one tikuona kuti pagrassroots pavatanga kupinda mateams ese avatanga kupinda nawo vaita sacrifice vakabreaker record yekuti vakukwanisa ku vakukwanisa kusumudza magifts and talents vachiita vachi hand over kuti zvive professional I don't want to say social soccer. Havana kubrenga ku social soccer. It's now turning into a professional, professional league. That professionalism ndo yatiri kuda nokuti ndo pane mari ipapo. Vana Ronaldo kuchiona vachitambira over 2 million, 2 million euro, 2 million US dollars per week. Imagine vakutanga kubringa team ine maclubs akawanda kudaro yavakutanga kunecha. Chiimagina impact yazvakuda kuita muZimbabwe. pabusiness perspective munhu kana akunzi akusponsa number one zviri kureva kuti uri kubvuma kuti mari yandinayo yakabva kuvanhu ndoda kuidzoserwa chimwe chikamu chinobatsira vanhu number two zvichakubatsira kumarketing nokuti chinhu chauri kuita chinoda kuti chitengeswe kuvanhu saka panoungana vanhu vebhora vachaziva kuti kambani yakati ndiyo yandis, ndiyo yatipa ichi nechichi nechichi nechichi tadii kunotenga chini product yavanotengesa zvairi mushopu tadii kunoti kutoenda kuchikoro chavakavaka zvavari kutibatsira kudai vanhu izvi kurava chido chaitwa nekambani kuvanhu this is number one number two zvakare zvinoreva kuti kana kambani ichinge yasponsa zvikureva kuti vari kuda kutsvaga kuisa business idea muvanhu nokuti soka haisi social soka ndinoda kuti ndibvise word rekuti social soka haifanira nyimba iri social soka yakufanira kutenda into professional club nekuti umwe munhu ari kusacrifice mari yake haasi kungosacrifice mari yekuti mongotamba bhora monwa chibuku mobva maenda kumba aa ari kusacrifice kuti mukudze tarenda rioneke rikure

Saka tinoona kuti tatamba makore 15 tisina sponsorship. Sponsorship yakapedzisira vamubaiwa vekudema inoitira vamubaiwa kunobvira kuna vamubaiwa vari kudema ndovakapedzisira kusponsa bhora redu approximately 15 years ago anditeka saka for the first time tawana sponsor chionai manje vanhu vanotarisira vanhu vanotarisira varume mumaactivities ebhora ndozvavanotarisira asi nhasi tine mudzimai ari kupa example kuvarume kuti haikona ikuomera mari mai chakudunga e handimuri unotaunganidzwa panapa pane young bullets Mai Chakudunga havana kusitonza Harava West League chete. Kuno kumba kwavo vari kusiponza Young Bullets. Ani mwari kuona? Toiti double chi? Means double sponsorship. Kuroti homwe iri kubuda ku Harava West yokuda futi chi? kuno kumba kunana Mr Pinyane nana Mr Magara fungai kuti
pari kushandwa basa rakaita sei saka tinoramba tichikumbira kune musiki kuti ngava vawedzere musika akavawedzera zvakureva kuti nesuwo tapona handitika zvinobva zvareva sezvanga zvitaura uh, eh, mr magaba kuti vanhu vazhinji havazive kuti kana tichiti isusu mayouth tinenge tichakurudzira kuti abude mune zvinodhaka havazive kuti point yedu inenge yakamira sei point yedu inenge iri yekuti kana munhu aine chekuita zvimwe zvisina basa izvi izvi anosiya asi kana asina chekuita mazuva mabasa anonetsa munoziva asi kana munhu akaswera kubhora inezviso nhasi kune bhora mayouth ari kungomira mira toda kuenda kubhora asi dai pasina bhora kureva kuti vanenge vagara muzvikona zvemabridge chichi vachishanda nezvinodhaka handitika saka eh, kana paburitswa mari yekuti bhora rifambire mberi mayouth ndo anotamba bhora tokutoadiscourage mune zvinodhaka handitika saka izvozvo ndatirega ndinyatsobuda pachena kuti zvinorevei kuti kusiya kwevadiki zvinodhaka vachienda kubhora handitika right um, ndichitaura hangu ini brief uh, noti mari haigutwe hakuna munhu ati amboguta mari tapiwa sponsorship hongu asi tinoramba futi tichida imwe saka tinotokumbirawo zvakare tenda kuti vazive mamwe emaproblems edu kana kuti zvimwe zvatinoshuvira tinoshuvira isusu kuti izvo eh, maichakudunga eh, Zvinhu zvedu hongu pane zvimwe zvamunenge musingazivi. Tine iwo mayouth aya tinenge tichida kuisa bhora redu pachinzvimbo chepamusoro kana kutozopedzisirawo tamunonzwa kunzi madivision one division two eh, league what what handitika ndokwatichida kuenda ikoko saka tinenge tichida kuti bhora redu futi rimbodzokera pagrassroots level kureva kuti tikaitawo maacademies anoitwa nevamwe tichitora vechidiki kubva kumaanda kana anda 9 chaiyo chaiyo vachiuya vachikwira vachikwira vachikwira so that tinotora kirimu yevapfanha vebhora remaseke tichisimudzira timu ichienda kumusoro zvese izvozvo zvinoda mari they say behind every successful man is a strong woman and the reverse is also very true for the chakudungas let's now hear what the big man behind the iron lady had to say ndinotendawo zvangu vadzimai vangu nokuti ini ndakaenda aprochwa nechanakira isati yabhoo kunzi huyai kuuya mutisiponzi saka ndakatenda nokuda muwatershed chidakwenda kutisiponza yanga buretsi ndinge chanakira pakazoita varume vanokwana kuita vatatu ndobva vauya kwatiri vatatu one ndiwe wamagaba two wamhonda avo three vageti ndo vakauya vakati aiwo zvamaakuita maakurasika chimbotangai masponza kunoku ugozonosponza uku ndisingazive kuti ndikaregedza kusponza uku iyo timu yabva yafa Finally, the Iron Lady of Seke, Amai Elizabeth Chakudunga, commented on how she felt upon being honored by the league's executive. Ini ndiri kufara mafariro chaiyo asi izvozvi ndiri kuti kufara kwandiri kuita handisi kuda kuti ndikuite ini ndega ndiri kuti dhati wanhuyo vakadzi vakaita seni vanonzwa mwoyo kurwadza kwete une mari yakawanda isatina mari yakawanda asi tinongoti mari yawina ishoma iyoyo yatibatsirei vana vatiinavo tisangoti vana he vasitika murodi ngativawanisei zvokuita there you go zimbabwe we are here to build our own country brick upon brick and stone upon stone as our president ed mnangagwa always encourages us we have unfortunately come to the end of yet another exciting episode of zimbabwe the awakening giant